ساڈی ویڈیو ڈیکھسو سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے سرائیکی نظیرے خوبصورت جے ثقافتاں گرین گرین ماحول تے پروٹوکول تے گرمی دے لیول دے نال تے سنگت ماشاءاللہ جیں چائے پیونی ہے آؤ جی بسم اللہ کمال چاہ ویور تے صبح صبح دا ٹائم ہی گھروں ناشتہ کر کے آیا سے تے چاہ ساڈی کیبن تے آ گئے کھوکھے دے آ گئے اساں صفائی سوئی کریندے پیا سے تے نال ہی ساکوں ول خیال ہے تے ساڈے یوٹیوب چینل تے فیملی ممبر ساڈے بیٹھے ہوسن انتظار اچ تے جلدی جلدی اساں انہاں کو ولاگ بنا کے تے ولاگ بنا کے ڈیو تے راسو نال محبتاں کرے سنگت دی مجاہد ملانگی آ گئے سائیں روٹی کیڑی شنا کھائیں ناشتہ کر رہے ہیں کشا نال ہیں کشا نال کھا رہے ہیں وہ کھا کشا نال ہے ناشتہ چاہ نال

کو اساں سٹاپ کر چھوڑی آئی تے وال بزرگاں دا بھی حال اویلا پوچھنا چاہیے نا سانگا تے ماشاءاللہ گرین گرین ماحول تے پروٹوکول دے سارا سرائیکی کلچر دی سخاوت خوبصورت جائیں ویدر فل گرم ہے ویور میرا ہاتھ ریدے پہ وینا فل کیبن سارا گرم تھی ہوئے تے چلو کوئی گال نہیں ماشاءاللہ راسو نال تے تو کو لکھے سو سرائیکی نظام پیارے پیارے میرے مجاہ صاحب دے کام چیک کرو اندر وڑ کے بیگ انہا سٹاپ نال انہا دی مرضی دیکھو کیڑے کیڑے ہاتھ مرے سن تے کیڑے کیڑے نام مرے سن انہا کو آکو دے آکو کیا چلو ٹھیک ہے مارن بیٹھے تے باقی امید کرے سو کو ساڑا ویلاگ پسند آسی سرائیکی کلچر دا جلدی جلدی مریض و سلیم کھوکے والے کو سبسکرائب خوبصورت جیاں تے چل کے دکھینے تو کو پیارا جے محول تے وی آئی پی کرے سو ویلاگ تے دلچسپ کرے سو ویلاگ تے دو پیپ کڈی بیٹھے وے نہ کام دے نہ کار دے میں خواہ مخواہ تے باقی راو ساڑے نال یوٹیوب چینل سلیم کھوکیالاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ہیں اے پیپاں کو کٹ کے سگریٹ بنا گیندے وی ور ایں ملنگ دا کیا کرو اساں انہاں کہ مجاہد ملنگ دے گھرو بارو تنگ ٹھیک ہے ہاں کرنا ہاں ٹھیک ہے ویور راو نال مرنے ہم آپ تاں تاں کو سنگت دے دان دا لاسی دی دان دی توڑ چیک کرے اے کسان بھائی اپنے فصلاں چ پٹھے کٹیندا رہے بیا بھائی کسان بھون چا کے اپنے گھر آ گئے وے تے ملنگ ہوری ڈویندے پین کالے ڈریس وچ کیا بات ہے انہاں دی دان دی دوڑ چیک کرے اے اسی ہن ایک دکھائے مڑے نہ پے وے ہے تیری خیر سنگت

او وی ڈاند ریڑھی آلا ہے۔ وی بھر ٹرالی آلا آندا پیا وے ڈیدے پے وے نا اے اے توڑی آلی ٹرالی اے وی بھر انہاں صوبہ دا نہ بیڑا غرق کیتا ہوئے ایک پچھو بیا یا سی تاں کو وی دکھے نا صوبہ دا بھجا بھجا بھجا بھجا کے اساں صفائی کر کر کے تھک گئے ہیں تے انہاں توڑی اڑا اڑا اڑا اڑا کے نا سارا اینڈ کر دیتے۔ بھئی پچھلے آندے تاں کوکو بھی ڈیکھیا نہ تے ڈو ترے ٹرالیاں لین تے میں بھجے ہی آنے تے بھجے ہی وینے تے بھجے ہی آنے تے بھجے او بھائی کوئی آسرا ہی ہے چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ انہاں دا کم ہے لگے رہویں تے بس اساں صفائی کر کے بہ وینے کیونکہ توڑی ہے نا ساری بھوں پچھو اڑدا ہے ویندا اڑدا ہے ویندا تے منڈی آنے تے منڈی وینے تے منڈی آنے تے منڈی وینے تے باقی ماشاءاللہ ویدر سارا بڑا کمال ہے تے گرمی تاں ہے بھی چلو کوئی گالھ نی انجوائے کریندے پے باقی راسو نال محبتاں کریسو پیارا جیا کمنٹ کر کے ساکوں ڈسیسو سرائیکی کلچر دی سخاوت تہاکوں سرائیکی نظام کیسے لگدن ساڈے پیارے پیارے خوبصورت جے۔ اے ویور بھائی ٹرالی آلا ہی آگیا وے بھوم آلا اے کراس تھی کے بیا آندا پے وے بندہ کیا کرے اک گرمی اے۔

درویش عالم مہربانی یہ بیک سائڈ تے توڑی لے دے پہ اڑدی پہ بھی بٹ توڑی ایو توڑی دا نظام ہے باقی خیر ہوئے گرمی دی تپچ چیک کرو بھی بڑ سامنے سورج کھڑے ہوئے فل گرم ہے حالی تے گلی اچ تاں کوئی بندہ نہ بندے دی ذات ہے۔ سورج فل زور تے ہے۔ اے سائیڈ دے بھائی اک رشکیہ لایا ہویا سامان لیندا کھڑا ہے۔ تے باقی چلدے ہیں باہر۔ گھر آیا سے گھرو کم کر کے تھوڑا جیا کم اچ بیندے پئے سے میں کہ تاکوں سورج دا نظارہ ڈکھا چھوڑو پیارا جیا۔ باقی سورج دا نظارہ پیارا ہے۔ تے باقی راسو نال چلدے ہیں باہر چل کے ماحول چیک کر ویندے پیارا جیا کوئی خوبصورت جیا۔

کیا بات ہے سامنے نا یہ اس جگہ دے سامنے گھا پٹھا کریں دے ودن اپنا کیونکہ شام دا ٹائم تھیندا پہ نا سورے ڈھلدا ویندے تے سورے دا تو کو دکھائے ماحول سامنے سورے دا کنڈیشن ایسے ایتھے بھائی کباڑ آ رہے آئے کھڑے تے او بھائی اور کباڑ سیل کریں دے پہن تے پودے ماشاءاللہ سارے ساوے ہرے بھرے تھی گئے دوبارہ باقی راسو نال محبتاں کرے سو چل کے تک وگاں دا وزٹ کروینے پیارا جی ہاں پھر ایلا پودا لایا اسے نہ پودا تھی گئے خشک اے آلا تے والا سائیں دے سدک بیا پودا لایا اے تے پر وہ شیطان ڈیدا بیٹھے سا کو پاٹیاں گینے وی لاگ بنے دے بنے دے چلو کوئی گل اللہ وارے سے تے اے آلا ماشاءاللہ سا لائے پودا اے آلا سامنے سوائنے دا پودا لایا اے تے اے ماشاءاللہ سارا تھیوان لگ گیا اللہ پر رکھا ہے تے پرلی سائیڈ دے پیارے پیارے جانور تے چھوٹیاں چھوٹیاں بکریاں ودیاں چک دیاں تے ایڈو کسان بھرا اور لگے کھڑن اپنی کسان گیری دے تے ماشاء اللہ کساناں آلا کم تھیندا پئے بڑا پیارا خوبصورت جیاں تے ایویں محبتاں کیتی آسو خوبصورت جیاں نال تے باقی توکو آسی چس محبتاں سرائیکی کلچر دیاں خوبصورت جیاں تے انجوائے کریسو تے باقی سنگت اے ہے اپنا روڈ چلن آلا آمد و رفت آلا اے سائیڈ تے ساڈے پودے جیڑھے کٹوائی کٹائی کروائی اسے کٹائیاں تو بعد اتھاں آ گئن وی آئی پی پودے بن گئن تے باقی سلیم کھوکھے والا بھی رات تھوڑا باقی ویدر کمال ہے لیول دا تے باقی راسو نال ماپتاں کرے سو تے شہزاد بھائی ہوری بیٹھن تھے تے باقی اگاں ماپتاں تساں ڈیونی ہن ساکو سنگت اے ٹرالی والا بھائی ہمسایاں سارے اندے دانے چا کے آ گئے تے تھیا جہاز ودے پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا تھیا ودے سی اے چیک کرو کیا بات ہے ویور اے بھاویں میرے در آون ڈے وے لیکن شکر ہے موڑ گیتے سی میں تاکہ بھاویں آون ڈے سی ڈاری نہ لگ دے سنگت ہیں اے چیک کرو بھی بھائی اے نال ہم پڑوسیاں دے دانے آ گئے نا تے والو ٹرالے دے لڈ ہیں ٹرالا ہے جا ٹریکٹر ٹرالی ہے سوری ٹرالا نہیں معذرت تے باقی انہیں توڑ بوئے دے کی دی ویندے وے کیا بات ہے دیکھے بھاویں دا تختہ چاہے کہیں دا اگوں سلیم کھوکھے آلا تے ݙوہیں سائیڈ توں ٹریکٹر ٹرالی آلا۔ بزرگ بکریاں آلے کجھ آدھا کھڑے آدھے بکریاں باہر کھڑے جا پتہ نہیں کیا آدھا کھڑے چلو جو بھی آدھا کھڑے ٹھیک ہے بس تے جو بھون دا ٹرالا ول بھرا ہویا آندا پے اے توڑی آلے نے تے ویور اج اینڈ ہی کر دیتی اینڈ جے کوئی اینڈ آندے نا اینڈ ہی کر دی توڑی آلے نے چلو کوئی گال نہیں ویور تے باقی ماشاءاللہ ویور تکو آج دا سارا پاک ویلیج لائف دا پیارے پیارے نظارے تکو آیا حسن پسند خوبصورت جے ہیں تے اساں کھوکھے تے کھڑے آسے تھے تے ویلاگ بھی ساڑا ماشاءاللہ پورا تھی گئے کمپلیٹ امید کرے سو تے ویدر بھی وال توڑے سامنے ہوئے دا ہے تے وال ویلاگ بھی ساڑا پیارا جے ہیں ویلیج لائف دا سریکی دا محول ہے بیک سائٹ دے بابے اور بکریاں دے بھی جو دھاڑ دھاڑ گھتی کھڑے ہیں تو پتہ نہیں کیوں گھتی کھڑے ہیں اللہ دی دا جان دی ہے تے باقی ساکو پیارا جے کمنٹ کر کے رائے ڈیوے سارے سریکی نظارے کیسے انہوں سریکی ماحول دے سریکی ویلاگ کیونکہ ایور سریکی دا ماحول ایویں ہی ہوندے کہ سریکی ویلاگ پیارے پیارے ایویں ہی ہوندے تے باقی امید کرے تو کو ساڈا ویلاگ سریکی کلچر دا پیارا جے پسند آندا ہو سی خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے دے سو سریکی ویلاگ نال خوبصورت جے نال اور خوبصورت جی گرین گرینری نال تے اجازتاں تے نیکسٹ ویلاگ پیارا جے گھن کے تھی سو حاضر وال